ठाकुर जे गेलियै तऽ एक रत्ती नहि ठाकुरके गम छै झूठेके धान पाइ लैया पाइ लैया आ कहै छै कि दाढ़ी बनबै लए तऽ टेढ़ भऽ कऽ ओम्हर गेल गा। हमरा अपने औजार नहि अछि हमरो बियाहमे औजार तौजार देने छै, उएह लऽ कऽ काटि लेबै देने छै औजार आँय ठाकुर एते अथी घमंडी देखाओ ठाकुरके हम एको टा पाइ नहि देबै ठाकुर ताकुरके हम अपने काट लेबे हाँ? ठाकुर लग जाय जाय हम तबाह भ गेलू ग कत्ता जाइ छ गाम जाइ छ अरे गाम ने जाय छियै देखै छी दाढ़ी कते कते भ गेले आ मेला छियै इंद्र पूजा मेला देखै जब ठाकुर के कहलिए धा के जाम केने छै कल कखन ने हेतै लाइन में लागऽ पड़ता हमरा अपने औजार छै हम कहलियै अपने औजार लऽ कऽ काटि लेब चलो हम काट दिया हाँ हम चल दोनों गोला मिला के काट लेबै चल ना कुर्सी ला गाड़ी हम ही काट देबो हाँ कुर्सी ला कुर्सी ला हाय यार कुर्सी ला हम अपने काट लेब औजार कोनो नहीं यऽ पानि ला पानि ला पानि ला जल्दी पानि ला आ, हैया रे रे रे के बांठा हैया ले ले ले पानि ला एमे। पानि ला जल्दी अरे हमरा तब हम पिजबै छी आ सामान आरके आहा दाढ़ियो बड़ी बड़ी भऽ गेल अछि आ सबटा वजह अरे जल्दी आय अहिना लगे ने अहिना केना आनि देबै अरे बेना ने रे एना मुंह में देखे वाला मुंह में नहीं देखे छै हाँ। अरे से एहना लगे ना से हाँ जल्दी ला जल्दी ला अरे बाप रे बाप हर चीज रखने छी कोन चीज ने भरोसो रखने छी कोनो चीज एहन नहि छै अपना घरमे सामान हमरा ई लौआ हमरा ले। देखबैया सामान अरे कमी नहि यऽ भरोसो रखने छी फिटकिरी बेला रखने छी लाना। आरो केना कैचियो रखने छे कोनो चीज के ने कमी छे आहा तू हेना के एना के हमरा देखे न रह हाँ एना के देखा आहा आहा। आ ठीक से रखे ने ठीक से देखे छे ने ठाकुर लग गेलिए एक राति ने छुट्टी दे छे काल के नमहर में लागे पड़त

आ करू लगा सीधा कर रे सीधा करू लगा चलना का फोन ना ऊपर में है हाँ नहीं ना ऊपर मैंने अन्ना अन्ना, करा अन्ना के हाँ अन्ना। हाँ अन्ना कर भी तो हमरा जे कहीं चीज अस्थूरा लगते तो देखे छी अपना देश के नहीं छिए जा पानी रखने छिए अपना देश के नहीं छिए ई हमरा बियाहे में देने छिए ई सामान सब मधुबनी भेलै ने हाँ। तऽ इएह सब देलकै औजार सब ओ। हाँ सरिया के तू एना रख रे एना के एना। एना रे एना के एना। अरे सीधा बात रे एना, रख दो है। ना रे हाथ में रखना एना के ओ एना हाँ हाँ एना के रखना रे सीधा क के हम काटे छियो एना कटा जतो तोरा हाँ, काटा जा तू हमरा केना कटेते अरे हमरा कटे तऽ हम कहलियै ओहिमे तूहो देखै छी ने हम कहै छी तोरे कटे छियो

हाँ ए सुहास एहन ठाकुर के तऽ हेबे न करते काट हाँ। अच्छे तो घर में हमरा नंबर में कहे छले लागऽ पड़ता केते वाला आ नंबर एक में? नंबर औजार हमरा घर में आ तोरा केते नंबर में भेजे छै अरे साठि से बासठ बासठ तक छले गे नंबर केते में हाँ अते में छले अपना घर में औजार खिसिया के धन तन नहीं देखे छे पैसा नहीं देबे नहीं देबे आ, हमरा कोटा पर। काट देल के केस हाँ हाँ नहीं देल काट देल को हाँ, नहीं। अच्छा ठीक है अपना औजार से फटा के काट देबो ता तू चल गेल छला बाहर बाहर गेल छलिए हाँ, ये हार बाहर लोन ये के देखे छी एक नंबर छे अच्छा ठीक छे एना सीधा के करा ना का हाँ हाँ रुक रुक रुक रुक कनी कैंची में धार बनलो कि नहीं देखा दे

हाँ कहीं हमरो दाढ़ी बना दे बना मेला लग जा छै इन्द्र हाँ। पूजा के मेला हाँ हाँ हाँ, हाँ। मेला भए दुआरे त हम बनबै हिया औजार और बहुत बढ़िया छै हाँ हाँ औजार देखा छै ना अपना देश में ई नहीं भेटे छै हाँ ई त नहीं भेट हाँ बाहर गेल छलिए ना तब लो लिएगा ई औजार अच्छा ई बाहरे से लो हाँ हाँ हाँ ई दाढ़िए कटे छै दोसर काम कुछ नहीं करे खाली से दाढ़ी बनेल दाढ़ी बनेला हाँ देखे छ नहीं फिटकिरी नहीं है दाढ़ी में लगबे वाला हाँ, उ प्लेन जे करै छै। प्लेन करे छे हाँ, हाँ, हाँ। ये छिए अच्छा बा बढ़िया आ तोरो बना के छ हाँ, हाँ। अरे नंबर में गेलिए 52 टा नंबर में एकरा ए दिन से धान तान नहीं देखे छे नहीं देखे छै बावन गो नंबर छै हाँ तो हम कहले हमरा बाबा। घरे में औजार मन पड़ गेल

सामान तऽ बड़ी नीक छै। सामान की एक हाँ। नंबर छै सामान तऽ बड़ नीक छै ए एकरा उतार के अच्छा, अच्छा, उतार। सरिया के अहाँ काम बना दे हाँ हाँ जल्दी बना जा जल्दी मेरे हम जा एकदम पड़तै। जल्दी के बना हाँ, दे हाँ, छियै हाँ, हाँ हाँ हाँ बाबू रो ई हसैलून में जे गेलियो हाँ, हाँ, हाँ। तो बाप रे बाप उ तबाह कर देलकै लाइन में देखो बावन टा लाइन में कहलकै हाँ, हाँ। हटा के राख कने मुर्री घुरबा ना अच्छा मुंह में न खचारियो मुंह में न खचारियो घुरबे वाला मशीन छिए मुछ मशीन छै हां हां हां बड़ सुंदर मशीन आप कनी पिजा दे छी आप पिजा दा पिजा दा हां कच्ची कन का पिजा दिया हां हां आप सरिया के हम

माथे में काट दियो कर दो हाँ एक नंबर बनतो दिमाग ने फाड़ दियो ना ना दिमाग ने फाड़िए मोहन तोरा केसे काट दे छो सरिया के आ केस काटे वाला ई छिए टिक हाँ। कर दो बो ना ना ना, ठीक नहीं करबो जेकरा माथा में ठीक नहीं तो ओकरा ठीक नहीं सीधा कर सीधा कर आ, हम ठीक के छिए आ सरिया के बना दे छियो सब इंदिरा पूजा है ना कथी कटे हिया अरे सबको देखे जे हमहू बनेलिए या सरिया के एकरा काट देबे हमरा करते कि केस का काट ए किया से बुआ रौ सरिया के कटा दे हमरा मन ना हमरा काटते ना कनी लीप अरे तोरा ने काटता मोरे झोका एनाहिए के झोकौने रह सरिया के हम काटि दै छियौ कनी हमरो गर्दन फोड़ दिया आ तोरो गर्दन फोड़ि देबौ गर्दन दुखाइ छौ हँ। अच्छा अरे मशीन लब के पर लो लिए तऽ तुरंत हम भऽ जेतै टेंशन नहि लिह हँ भऽ गेलै सोच कर हम भऽ गेलै ने हँ। ठीक भऽ गेलै हँ। आब की होइ छौ गर्दन फोड़ दो गर्दन फोड़ऽ पड़तै हँ। हँ ई मशीन ये गर्दन फोड़े वाला